Yebo yebo yes salibonani linjani lonke sorry guys uh, message yekuti nditore interview yemfesi yasvika ndiri kuti ndiri kuvhakesheni saka pamanje nyaya yacho kuti ndizokwanisa kudzoka kutown ndiyo kuno kugadzira nyaya dzenyu ka ah, nyaya yacho yaida kurwa kumana saka apa ndangoti ndiri panapa pavhakesheni ndati chimhanya chinyaya chacho saka sezvona manga vakamirira mese ndodhera manga vakamirira remukomana laso ndoratinaro panapa reinterview yake yenhasi nzwa 22 ndo pamakamirira mese kuti munhu nyaya dzakamira se saka nyaya itangwe ifamba tiri kuvhakeshen kota timbodya mari unanzwa konzi mukomana huya saka ini nalibert nhasi takumbokupa nyaya yemukomana laston

Yes, so Mr. Laston, zviri sei mdara? Tinoda kutozivawo kuti zvinhu zvakambotangira kupi? Where and when did you start this journey yeyouth yeAFC? Kuti izozive kune mukomana anonzi Chirinda nhasi.
Thank you so much guys uh, for the opportunity yekuti tinge tichitaurawo tese. ndajaira kunge ndiri on the uh, other side of the table ndichibvunza vamwe nhasi zvotondiitirawo uyedi and ndikutoona kuti ya zvino ana inotorowa i hope kuti hamusi uzondirosta zvakanyanya yes yes yes yes so how has been the jane mdara since matanga imimi zveyouth muchipusha jane yenge kairi yenge iri se yenge iri izere yenge iri tafere how has it been zvachichifaya here mamine mapulling factors anga chikudzokesai kumashure thanks so much mkoma noel so my journey started in 2006 um, ini ndakaita zvekutendeuka kufc um, ndaipinda kuafm ndakakurira kunyanga so primary yese ndokwandandiri and then pandakaenda kusecondary Eh, ndakaenda kuharare ndokwandakaitira secondary saka pandakaenda kuharare ndo pandakanosvika ndikanogara nebrother yangu mr bichirinda eh, ndo vaienda kuafc so during that time again patafarawo branch ndopawaipindira eh, patafara branch eh, by that time pamba china eh, mai magaya unfortunately wakazoshaika but ndowakanga wari teacher wekusunday school saka that time um, ndaida chaizvo kuenda kuchechi kuchechi kwaindinakidza zvisingaiti nekuti mai magaya Eh, she was gifted why vaitiita kuti tide zvekuchurch zve ndakaita musunday school svika form three ndichiri kungoenda kusunday school saka vaiti ticha ine way ah, yaiita uh, kuti kundinakidzwe nazvo so bva ndazobvawo ipapapo bva eh, ndazomboita muyouth ndiri kuhigh school ndapedza ndakazoenda kubulawayo e, kubulawayo was uh, a wonderful experience for me ndakanosvika ndikano 2012 ye pandanosvika patanotanga uno e, namata netimu reikoko uko ndobva ndazo e, electwa kuita vice chairman uh, it was surprising even to myself because ndakangobva from norway like anombobvira ndaita imwe post kubulawayo ndakangosvika nekutonzwa vice chairman and pandakaapoindwa pacho it was a gathering andichazotanga iri all night or something i wasn't even there kwauzongonzwa kuti ndavice chairman then uh, from vice chairman ndakazoita chairman but for a short period in 2016 ndobva ndazobva ikoko bva ndazoenda kuharare eh, ndapedza mastudies angu panhasi ndaenda kuharare 2017 ndo pandakazoti ndichisvika futi pandasvika ndichiitwa village chairman wemabvuku village mabvuku village ine five branches so um, that has been the journey 2017 ndokwatakazotanga zvina naafc youth magazine so ndaka kwanisa kuwana opportunity yekuita lead the youth fellowship from eh, from uh, branch level ndikawana eh, experience from provincial level pandaiva kubulawayo ndobva ndazodzoka kuharare bva ndazowana futi another eh, good experience from being um, a village chairman and then ndazobva kuharare ndakazouya kuno kusouth africa and working with other youth members ndakazokwanisa kuita futi another position kuafcoc kwandakanga ndiri coordination officer uh, last year but uh, in short the experience has been so much chinda personary mdara ndambokupira and i send my guy you are not an east guy like when it comes pakuleader mune hasha mdara why aren't you that soft why aren't you that soft when it comes to the people that you you lead or especially group totomboona mutombopinda pane pamotombopinda mama mood zvekuti mune mutotyisa why musiri soft why why why mimi that uh, type ya leadership yenyu yakaita hard why muchiitora that way why is it like that chimbotishaira maybe timbonzwe kuti vanhu vakuunderstandei mune muchimbobva nekupi muchienda kupi wai zvichidaro
i was expecting this question kwekupedzisira um, yeah you are right ah, ameno ah, ndine hasha here kana kuti uh, inini my philosophy ndinongobhilivha kuti um, let's just get things done kana muno achiva eh, abc

ndinogona kuva to tough eh, nekuva rigid ndisingazoviwo as flexible eh, as the position would require but um, yeah that is, that is a, a weakness eh, something chandaka chandingatiwo ndakatadza kunyatsoperfecta through mapositions ese andaiita yakachiripo kaelement asi ndinotenda kuti maybe zvichapera
okay thank you mr chirinda for introducing yourself uh, with me here i have vast questions tine mubvunzo nogona kusvika kuzve56 ikoko uh, so my first question uh, that people be asking people they want to know like uh, what is afc magazine imbotitaurirai kuti chiini ichi chii eh, tinokunzwa kunzi kune mm, peoples magazine kune womens magazine kune chii afc magazine tipei background yacho kuti zvakamira sei zvakatanga sei zvikuenda nekupi eh, tipei zvakadaro Thanks so much Ngoma Liba for that um, wonderful question. So um, uh, AFC Youth Magazine, uh, it started in 2017 as I uh, mentioned earlier on kuti pandakabva kubulawayo 2016 ndakabva in fact initially ndaida kuimplementa the idea kubulawayo but now position yacho yakauya ndine so much limited time zvekuti handina kukwanisa kuzoita zvakawanda e, saka ndakabva kubulawayo ndichine hau yekuda kuita zvakawanda saka pandakasvika kumabvuku village e, ndakabva ndasvika you know kumabvuku even the branches are very, are very close saka bwanda ndapedza e, zvechikoro e, i wasn't working I was single. Saka that time Bright also Bright and I think anga apedza A level but I I remember kuti tatine plenty time uh, kuti tinge tichanda tese. So that's when we were we were having discussion because in Inda Andri village chairman Bright anga ari eh, anga ari organizing secretary saka taiona no almost every day tatine taiswera tese tichididi so i said to bright kuti um, can we have because tatine mafive mabranches ndikati can we have eh, maprograms kuti ichi branch zvavari kuita zvavari kuita we write down indaida kuti kaite kanews letter kuti tinenchita every month tichibudisa ndobva bright ati no haa ah, news letter let's just write a big book let's just have a magazine chinongobuda ka one pagore let's just do a, a bigger

you know what your idea taitozviitira iri marketing at that booklet wakati no go on facebook create a page and then zvinogona kubatsira pamarketing saka from there takazoona kuti no we are limiting ourselves ku, ourselves ku from mabvuku let's let's go abroad let's cover not just mabvuku Let, let's cover um, zvese zviri kuitika muyouth fellowship let it be a channel ndo patakazoidevelopa into an online channel yekuti takucover zvese all the youth content youth affairs everything that is happening in, uh, in afc youth fellowship ndo zvatakucover patazoita youtube channel patazoita instagram saka yanguwa an open platform for for afc youth fellowship as a whole but it started as a booklet so that's just the, the brief background about afc youth magazine ah, pane imwe hwani inosiririsa i understand mimi kuti pamakatanga zveyouth uh, the late bishop madakadzi ndiwo akanga vari paposition and imimi how has it been working with him i understand kuti makatomboita macontact naye muchida kugadzisa zvecoc anga ari munhu akaita sei and nemi mimi maishanda sei mese was he is an easy person maimuona sei zvanga zvakaita sei kushanda namudhara chimbosheyo nesu timumbozive mudhara Uh, you raise a very important uh, question um, mukomana um, uyo about the late bishop uh, vamadakadzi uh, um, inini pandakanyanyawo ndanyanyoda uh, his humility anga ari munhu anga ari hambo but most importantly i think bishop madakadzi vakanga vari accommodative because muchechi medu mu tine kutenda kwakasiyana and munhu wese ari entitled kumai mean kufaithiwo yako eh, zvinogona eh, kusiyana but to some extent i think tinofanira kungogamuchirana nekutenda kwakasiyana iyoyoyo itoriwo quality yekuti it doesn't matter kuti chinhu chiri right here kana kuti chiri wrong but the other part is are we able to coexist eh, tiine hedu muono wakasiyana eh, eh, as an example pachitope kana uri mutambo wepasika iko kutoti ipasika here kana kuti ilotisap you know the debates how we debate about it but uh, to everyone chitope during, that, during his tenure chitope was home to everyone eh, vaitiwo uh, chingwa chinodyiwa here chingwa hachidyiwi uh, kana mazuva emutambo angokwana munhu wese aingoenda pamutambo wechingwa or chizvidyira like akanga ari accommodative another example ndeye ndeyezvemadzimai vanhu ndo vaizosara ndisu tinozosara hedu tichidhibheta kuti e, kana mwana achibudiswa kunoenda varume here kunoenda vakadzi here kunodi but bishop was, he was not akanga asiri divisive if i may use that term kana kuti akanga ari munhu wekuti aiakomodheta aibhalansisa zvese kana pakuparidza kwavo hapana pawaiparidza wachiita kunge wari kucrasha kutenda kwevamwe because tine kutenda kwakasiyana saka i remember tandiri should be padema pandakambowanzwa achitaura panyaya iyoyi yekubudiswa kwevana kuti bishop akangopa mubvunzo akati ah, so are you saying kuti mukadzi ari kunguva yake kana kuti mukadzi asati acheneswa anga azvara mwana akafa haendi kudenga here thats that was his question saka iwe unozoonawo nekutenda kwako kuti eh, mubvunzo uyu ndichaupindura sei kana ndichauhendla sei the other example ndeyekuchitope kuti mm, pakatanga kuintroducwa maspeakers ndandiri pamutambo e, pachitope saka e, kuna vamwe vaitendawo kuti maspeaker ari right vamwe vachitendawo kuti haasi so and everyone is entitled kufunga kwakadaro because it was a new thing and its understandable but inini saka ndiri pamutambo ndaitoda kuteerera kuti ndonzwa kuti bishop madakadzi wachapati chii kana kuti bishop wachapa conclusion yechi but akasvika pakuenda kumba he didn't say anything not kuti havanozviona kana kuti havazvinzwa but munhu wese akangobva pachitopi ari okay because anga achiti ari right akaenda kumba zvakamunakira anga achiti zviri wrong akaenda kumba zvakamunakira just like kumutambo kuti eh, pachitopi vamba ari home to everyone unotenda kuti chingwa chinodyiwa here hachidyiwi here utenda kuti pasika here utenda kuti chirairo here it didn't matter chitopi was home to everyone saka that power rekuva accommodative is something that i saw in him kuti vaigona kuunita church you need that in a leader someone anounita eh, not someone anotora masides especially panyaya dzekutenda idzi because eh, one way or the other kutenda kwagara kunosiyana but we have to accommodate uh, each other then with respect to issue yamavhunza mukomanoyo yekuti afcogu eh, neafc youth magazine he supported uh, those initiatives eh, for

so uh, for afcoc yeah, vakatozviaprova like we couldn't have done it eh, kuti paite paitike establishment inonzi afc on campus ministries it's a ministry um, yakatoestablishwa under his tenure zvaisaitwa aba kana dai vakanga vari against that uh, and ndakafara uh, to the team yakaita come up with um, uh, compilation vachinyora obituary yavamadakadzi ya, ya kuti they actually highlighted that kuti under the leadership yavamadakadzi kwakaestablishwa afcoco so i was happy to see that because definitely its one of his achievements saka vai vaikurudzira vanga vaiita welcome manew ideas uh, at least for my part because eh, pandakavaapproacha it, it wasn't difficult for, for me and the team kuita come up with a, a new it was a new thing afcok was a new thing even afc youth magazine kuita that booklet was a new thing muchurch but uh, vakatipa mukana kuti kana zviri kuita kuti eh, shoko ramwari rifambire mberi vakati pago ahead so ya yeah, um, ndakurasikirwa kukuru na the late bishop and um, i hope kuti mwari vacharamba vachiti comfort mm, ah, ndakunzwa iyo baba okay besides the, the, the, the church leadership how are the youths catching up to the,

Yeah, um, the, the response is overwhelming, um, I should say. Uh, vanhu vari ku mayouth ari kuzvigamuchira zveplatform ye like it's something that is covering a gap that is existing uh, muyouth medu um, i think hatina mukana wakanyatsokura wekuinteracta or yeplatform yekuinteracta and um, evidence yacho uh, yekuti zviri kugamuchirika haisi in you guys i really appreciate kuti you are also uh, taking part in kana ari mashows edu one on one if you go to our platform pafacebook uh, i think we are now reaching 1.8

yekuzoitika kuti kuve nethat establishment so yeah people are responding and i like it because kana ari mashows like one on one for example eh, vakawanda eh, vakutoti oh no we want to take part we want to do this we want to uh, feature as well so um, i really appreciate uh, the followership considering kuti uh, issues like data and everything because we are operating online

pushes me a lot or you want, there, is there anyone wamotevedzera kuti i want to be like this person in next some years or wamunototarisa kuti munhu uyo anotondipusha munhu akaipa chibaba ndiani haa ah, vakawanda mukomana uyu vakawanda eh, even kumayouth wariko eh, as i said kuti branch my home branch itafara branch patafara branch kana ari mayouth vakawanda vanoti wandotoita look up to pana natendai baradza ana wetitagadzi ana prosper mufoya eh, ana ndo pakabva futi ana joe muroza ana debra mukungurutse docas mam i can't name them all but eh, iwo mayouth acho vanondi inspire because maleaders as well eh, koitawo maadvisors ndopana mother mbudzi mother mfoya akavenga eh, vabaradza eh, vese maadvisors epatafara eh, emuvillage ana mhuru ana gozho ana eh, vamamhunze then tikabva imo i mean Eh, ikoko uh, harare kwacho a lot of people andoita look up to especially my advisors vanondisimudzira then kubulawayo as i said kuti ndakawanawo time yekugarako kwanana vakubvoruno pandaipindira patown branch panana painge pachina vachigudo vachigudu e, vasitole e, vachidzambwa ana pamirwa ana tapatsa vese maadvisors ekubulawayo vaka ai vanhu vekuti vakandibatsira kana kuti vakandiguroma kuti ndinge ndichikura but above all I think I draw much of my inspiration from my brother. Uh, iko kutonzi chirinda eh, we use both surnames samuwi nachirinda but kana nditori ucheche i like to, us, to use chirinda eh, because ne ndichida kuidentify with my brother eh, he someone wando eh, mr chirinda b he someone wandoita emulate even kutaura kana mukanzwa ndiri kuparidza iwo achiparidza unogona kutadzwa kunzwisikuziwa kuti ari kutaura ndeupi so ya yeah, he is a good um, a good leader as well um, is the current chairman we uh, building committee patafara so i admire and learn

you know the uh, constitution you know, of the church do we have a say or tinongonzi mayouth akavotaura hazvina basa or we only speak out or we're only heard when there, there is need for money contributions financial contribution for example kumayouth ekunye takaunzwa kunzi mamuri rmc resource whatever mobilization committee uh, izvoti vhara izvi handiti Eh, do we have a say as youths uh, what do you think according to your analysis because imi murikutamba kwese ka murikudlari madhara kumusoro ko eh, nevafanira kuzasi kunoko how do you see it do we have a say do we are we heard our voices heard as a youths or tinongotorwa pasi kunzi ah, zvafanira zvokuzivi izvi eh, tisi takatanga nekereke 1952 tisi takatanga nechinhu ichi or that I just, I just, I just think you, you, you have to share on that uh, from your own experience

yeah i was um, a, a youth representative to the rmc muna 2020 uh, but uh, i saw kuti haa no youth yedu haa even with respect to mafinances uh, contribution yeyouth to to the church in terms of finance kana kuti mari chaiyo chaiyo haa its minimal

uh, wing yeany ye, ye political organization mayouth mayouth ndo anofanira kunge ari active zvekuti tisu tingadai tiri kutumwa kuenda pamberi but uh, to me it seems like uh, we are not And uh, the, the constitution as well. Um, the youth actually don't have uh, a seat on the table panoitwa ma major decisions like for example uh, the annual general meeting uh, kunongoenda wakuru handizi vangu kuti kunotangira chii i think it should be kutangira kuvavhangeri or something like that eh, varume uh, hapana uh, seat inoendwa yeyouth representation kana kuti seat

kuti inge ichilida zvinhu zvakaita sekushandisa kwetechnology um, you would find kuti isusu takatadza kuhosta youth conference online but, but maining ndo yakatotanga kutoita maonline services zvaifanoitwa nesu i mean that's why we are there that's why we are going to school we have to be creative so that church isvike kwairutadza kusvika because of eh, kulimitwa either kungave kweknowledge kwe, kwe, kwe or kwetechnology because mainwing inana mbuya wekuti maybe whatsapp yacho hawatogoni but isusu weare not utilizing uh, such platforms kuti tinge tichiita advance or tinge tichiita market the church saka in terms of

eh, platform panoitwa eh, make mahuge decisions about church eh, about our church saka eh, inini i would suggest kuti youth chairman or the youth eh, committee and international level ngaipiwe platform ngaipiwe a seat izvi handiri kutaura izvi ndakatozvisuggesta even kuna eh, the uh, chairman wethe constitution making board va vamuza uh, in 2017 i once wrote ndichitovaudzawo about it kuti no youth ngaiwanirwe platform uh, not only that uh, even our youth ino inopa age limit ye30 uh, and inotaura kuti a youth member anofanira kunge ari unmarried uh, inini i would suggest kuti no youth ngaiincorporate even my young couples so that the, the aim yeyouth isawe pakuti munhu ada kungoroora Eh, kuti munhu akaroora akabva akutonzi abva kuyouth or munhu akaroora kana kuroorwa akutonzi apetsa zviri kuibva zvaisa um, wrong uh, impression yekuti youth yakubva yaitongeri all about kuroorana kana kuti akubva taitongeri tiri kuema kuti tiroorane nekuroora

kuva neseat at the table yepaannual general meeting vachipawo eh, chairman achitoenda nepresentation yaanonoita eh, at such a platform eh, achiwa involved in decision making even panoamendwa maconstitution or panoitika mamajor changes like recently kuti unfortunately we lost our leader

our sunday school iri very inactive hatina kana formula eh, vamwe vanongoimbiswa vamwe vanoitiswa mavhesi kuti zvipi zvacho hazvina kana vamwe vanonge akatendeuka like kuti ukaenda kuharare vanogona kunge varutedzera zvekuesda ukaenda kubulawayo pamwe varutedzera zvekuefm hatina kana formula i think sunday school irufanira utsvagir it should be an independent ministry of course its part of youth but let them If someone ari in charge nesunday school anonyatsoona kuti mwana ane two years ari kufanirwa kudzidza chii mwana ane four years ari kufanirwa kudzidza chii totova ne sort of a curriculum inofollowewa yemasunday school eh, that person obva awa in charge yekumake sure kuti ari kutraina masunday school teachers ese vachiita maworkshops ekudzidziswa kunzi unoticha zvipi unoticha sei neformula ne woitawo tumaconference twavo kana tumameetings twavo tusiri twekuda kurelya neyouth conference because payouth conference lecture one iri kubva ranzi nderemunhu wese thats another thing that needs improvement then maadvisors Uh, in my opinion maadvisors ari kufanirwa kunge ari trained uh, to be an advisor qualification yekuita advisor ngaisango yekuti munhu akaroora kuroora eh, akufanirwa kuqualifya munhu kuti aadvise they should under, go a training yekudzidziswa kunzi advisor anoita izvi anoita izvi and by that ndiri kunyanyotarisa panyaya yecommitte i feel like pane kakuconflicta e, kemarose kuti advisor necommittee kana kuti maadvisors necommittee ini ndiri kuona kunge most of the work iri kuitwa nemaadvisor ibasa rekuti achairman can do or ayouth committee can do e, kuronga maconferenzi kuita sei that should be done neyouth committee e, its very very possible inini ndaka pandandiri kutaura kuti mairoo ndiri kuafcok uh, eh, we, we organized everything um, ari ma iri youth member uh, actually on the event ndo paida kuappoindwa mapatrons ma, ma so mapatrons were just there to qualify what we had already organized that's that should be the way um, the other thing is ku youth we need more creativity we are only limiting ourselves kune Eh, zveconference i think taneta nazvo zvagarisa its now eh, ah, zvakuva redundant zvekungoti tinongoziva kuti conference one pagore aa ah, ah. let's be more creative youth ngaifunge zvimwe zvimaprogram at international level zvinoita kuti youth ibude ibudewo mumapepa ibudewo mukunzwika nzwikwa kunzouku let's let the youth reach out kuri kutadza osvikwa nechurch ndo basa reyouth irororo mukaona any voluntary organization eh, youth ndoinomhanya mhanya youth ndoiri active our youth iri very very weak kukaitika zvanana cyclone idai haumbonzoti youth yaita something takanga tiri mucovid infact takatotadzoita conference eh, youth inotadzoita conference church ndiyo yakuzoita menuing ndo yakuzoita maonline services taka we are not active takaita kakurivara we need to be more active more visible in terms of visibility ngatizirikanwe kuri kutadzozirikanwa chechi taenda isusu mayouth ma, ma so let's be more creative and also lastly uh, my suggestion would be panosarudzwa youth chairman eh, or panosarudzwa youth coordinator eh, the other thing chananda otaura nyaya yemamarriage officers kuti inofanirwa kugadziriswa that should be the ticket eh, campaign ticket rinenge riri kuuya nachairman ari kuuya eh, or coordinator ari kuuya and macoordinators edu ngazvisahwe zveupenyu hwese unzi coordinator anonzi coordinator for life ah ngawapiwe matems five term five year term munhu achipinda obva ataura kuti nini ndine vision yakati kana ari chairman let's not just recommend people kuti iwewe wachairman chairman ngaabve kumanicaland gore aa ah, ah, eh, ngatiwe nerepresentation of course eh, kuti every committee member munge mune amember muinternational committee but maposition akaita sachairman treasurer secretary ngaawe contested ngaavhoterwe munhu ngaakambeni kuti ndoita chairman ndodoita chakati nechakati zvemere zve kana kuri kuda kuincrease attendant attendance kuconference kana kuda kugadzisa nyaya yemamarriage officers you know all those problems munhu ngaauye achikambeina kuti ini ndoita 123 momuvhotera based on zvaakambeina kwete kungorekomenda munhu kuti uyo anoda mwari mwana anoterera saka takumuita chairman umwe anenge asina kana clue kana ari treasure ngawe treasure akambeina kuti ari kuti anozvigona if you get what im saying eh, of course representation ngaiwepo kuti mucommittee ngamuone munhu where every province so that information inflowe but let people campaign munhu ngaataura kuti nini im offering this tovhotera vanhu based on zvawati zvawamaketa kuti ndoda kuita 1213 and afc youth magazine uh, can be one of the platforms dzekuti people can actually do that kucampaigna ku so that paanobuda muoffice munhu uyu tinenge tiine benchmark yekuti agona here kana kuti atadza manje hatina kana benchmark eh, thats why even i think pamacoordinators hapana pressure yekunyanya uperforma because eh, hazvina eh, kana hauna chaukambovimbisa vanhu kuti ndoda kuita saka ukabuda wasina chawaita hapana chinombo hapana chinombovhunzwa izvezvi zvatina committee for i think two years at least but eh, it seems everything is normal because hapana hapana inonzi chi hapana checks and balances eh, even kuti mari iri kufamba sei zviri kuita sei hapana ane hanya nazvo because hati vanhu vacho vanoita kunge vari kutitira favor kana vari kupinda pazvigaro yet they should be the ones saving us tinoita kunge tisu tiri kuvaitira vari kutotitira favor zvekuti we can't ask them uh, anything so that the, those are my ideas anogona kuita kuti youth yedu iimprove
that i understand yes yes that i understand kuti among the roles or the positions or the posts that you held pamakamboita fcoc office coordination officer and mamuri the part yeestablishment yefcoc ko what are the impact yamakaita and why did you leave the office yefcoc

uh, establish uh, a ministry inenge ichiona mastudents and all that so yeah he was so um, engaging uh, mr mguza so vakatitimirai and then at the same time ndopatakatanga kuita uh, work on the magazine but the magazine part i wasn't much involved ana beni uh, eh, ana rapoti ana tanatswa ndo vanga vari more involved vanga vari hands on inini i was coordination officer saka ndaa ndichicoordinata kuti kutotsvaga mastudents acho nekuma nekuita conduct the elections dzekuti they should come up with a committee kuti achaita chairman ndiani all that at the same time ndichilinga neleadership because pamba sati paane mapatrons in fact part of the application was kuti tikukumbirawo muti appointire mapatrons saka in between ndo pandakashanda saka i was like eh, eh, i mean the, the post itself ya yeah, kuva coordination uh, or liaison officer ndichilinga mastudents nechurch leadership so it was a good thing so i had The leadership responded wakatipa go ahead then the magazine was, was to be launched uh, the team yanga yapo so inini ndandiri so what i my, my aim or what i needed to Eh, kuti zvinge zviri set up eh, zvakanga zvainplace tanda nemapatrons vakubvoruno nawo mati mati and the leadership yanga yaapo so when the magazine was launched

e, ndichine mukana wekunge ndiri kuyouth wekuti tinyatse kuita smooth handover ndisazozviite ndakumhanya kana kuti ndisazozviite ndakubuda so pandakangoona kuti ndaiestablisha zvanandiri kushuwa kana kuti the afcoc yapo tane mapatrons i then handed over kuna mukoma e, mukoma faraizata

but that time papasina mapatrons maelections acho kuti anozviendosa ano ndiani e, because padiwa chairman pari kudiwa how are they going to be conducted and uh, so once that was done then i had to uh, give others a, a chance uh, so that i can focus on other projects ndichiri kunzwa ropa kumhanya Send mdara and oh, I say, also I understand mdara kuti mimi ma makamboita committee ya MC resource management committee mamuri committee member ikoko makaisa impact ipi tokuzivai mdara muchipusha madhiri ndeapi amakapusha imi mamakanyatsa kuita kuti nhasi munoratidza kuti haa apa ini ndakapusha chii chamakaita kwa MC ko muchiriko here kana kuti makasiya kana makasiya makasiya No, unfortunately rmc is one of uh, the positions andisina kuita any impact i think um, from my side inini kurmc ndoononge takatanzonzwanana in terms of uh,

Eh, youth yedu haina kuempaiwa ba the youth administration yedu haina kuempaiwa ba hatina macommittee ari effective eh, our committee structures are not effective in fact as i am speaking to you i think it has been two years now tisina international youth committee but zviri kutoita kunge zviri normal and life iri kutoita kunge iri kutoita move on smoothly yet hatina international committee saka plus haisi empowered even dayanga iripo Eh, so inini zvandaida kuita kurmc or my suggestion to, to the committee was eh, ndipei power rekuti ndiedze kufixa the problem ndipei masimba acho ekuti ndiende kana ari coordinator ndinomubata pauroti ko sei tisina committee ndepapi pari kunetsa inini committee yafcoku ndakai i set it up within a week chii chiri so sophisticated pakuita select a committee kana munhu atori nepower racoordinator ini ndandisina power i was just eh, eh, one of the students but i, I brought them together so ndandiri kuti chi ngatifixei eh, youth structure so that mari yamuri kuda kurmc kana kuti mari yekuaka kuchitope ngaisauye through mabranches kuti muyouth anobvisa mari achiisa kumunyori no lets have mastructures anobvira pabranch kuti iyo youth yacho youth treasury wepabranch ndiye ngaabate madhola ekuchitope achiuya zvichibva pana branch kurmc hapana chine chandakaita i didn't achieve anything because i didn't get the space yandaida e, zvandaishuwira nezvawaishuwira i think takano takatadza kuva necommon vision or shared vision saka ndo the challenge yakaitika kurmc ini ndaibelieve kuti no e, if the youth structure is working let mari dzeyouth ngadzi itai kuti mayouth wati wati ipai vanhu mabasa mayouth secretary ndo zvaurifanira unodeedzera izvozvozvo work with the committees youth secretary wepabranch ndiye ngaudze mabranch youth kuti bvisai mari yekuchitope something like that let those uh, committees be functional tobva takwira through the ladder kusvikira tasvika painternational youth treasurer ndiye anofanira kunge ane mabhuku ekuti mari iri kupinda sei youth yacontributa zvakadii i don't i'm not sure if they have that information because the, as far as i know mari dzekuchitope tinobhadhara tichipa wanyori saka ane paperwork rekuti pabranch mumayouth mangani or even kuri kunzi kuda kuvhunza kuti to what extent has the youth contributed or what percentage patotal uh, income yakawanikwa maybe ngatiti 2020 i'm not sure if they have that detailed information because eh, hatina uh, structure ba eh, yekuti e, how they receive the money and i know kuti mayouth treasure awe ndiwo ari in charge mayouth secretary toempower macommittees so that vainfluence mayouth iwo waida kuti ndizviite in individual capacity kuti maybe inini ndiinfluence inda ida kushanda nemacommittees sa ndokutadza kunzwisana kwatakaita sa ndakazoita ndakazoita give up ndaona ndiri kuisa energy pa Eh, I'm trying to push a wall better ku kufocus on zvinhu zvinondipa maresults because I won't be a youth member for long ah, ndine uh, limited time so ndakaita leave RMC kwaku asi ah, handina chandakamboachiva because uh, the object their objectives and mine takatadza kunzwisisa

Mm, I would be happy uh, kuri kunzi kwana masuggestions along those lines kuti how can it be more uh, uplifting uh, takatarisa zvemweya but zvepanyama hazvo uh, this platform is, is nice um, you know kuti bishop wedu amadakadzi i'm just giving an example ye yeah, one on one platform kuti here we are just discussing hapana ariku ariku akabata bhaibheri eh, but utongotaura zvinhu like eh, man to man eh, most of the times yedu kuchechi tinenge tiri kuparidzirana kana kuti takasangana takutoimba takutoita sei saka um, along the way tinogona kuzoita miss eh, kwana nguva yekunyatsotombokurukura Eh, ma one on one aya ane zvaari kutoita i gave you an example yeafcoc afcoc afcoc was born from a one on one episode yakaitwa paafc youth magazine mastudents ataura ndo pakatozotobuda pfungwa yekuti no ngatiitei abond inenge iri kuti linga tichironga zvinhu something like that and there is also an, an episode yandakaita namukoma e, tawanda zuzi i hope kuti people who have a look even vakuru vechechi chaivo kuti they can also have a look uh, that episode natawanda zuzi taitaura about technology um, a lot can be learned from what he shared akataura zvakawanda zvimwe zvacho zvoti zvikatoimplementwa nhasi chechi yedu inototransformeka uh, but zvinhu zvekuti haugona kuzvitaura uchiparidza ona sekunge maplatforms eh, kana ngatiti for example zvekudiscussa shoko ramwari ndoona sekunge maplatforms akawandisa kana ari magroups anoitwa share the word magroups acho akawandisa eh, but maplatforms ekuti munge muchiita eh, share what we are trying to achieve kuno kweafc youth magazine i think mashoma eh, especially takatarisa youth kuti ari so limited mikana yacho yairi very limited mukaenda kuconference pamwe ndo panombopiwawo kamukana kekunzi mayouth what are your suggestions muri kudei something like that but kuita one on one so zvinobatsira kuti munodiscussa eh, pasina uh, uh, pasina ari under pressure which is something that we miss because if you look at our former bishop wamadakadzi kuti wakasvika pakuzotisiya but hapana anonyatsonzwa kuti like what was his vision hapana akambogaroonawo pasi zvisiri zvebhaibheri zvekuti wari papulpet eh, kana kuti tiri ah, but ungotaura just a conversation kuti maybe about youth fellowship ngowabvunzawo kuti kuyouth uku whats your vision muri kuda kuti zvimboitwe sei tichimbowanzwa achitaura i think people rely on there's a documentary yandakatoonawo yakaitwawo noumwe munhu asitomborwe kuchechi so i like this uh, platform in the, uh, the physical party yekuti we are trying to just have a conversation kana ari chairman we talk to him tomunzwa kuti chairman uh, zviri sei what do you want to achieve uh, even my youth my church leaders we hope, i hope kuti at one point tichazotoitawo ya yeah, imwe chinhu zvandoda kutovhunza

for eternity imi makazobva ku because hamurambi muri mayouthika even me am not gonna be youth here like you know forever saka zvinoda kuti dzinyatsozichekeswa kuti chinhu chiri kuenda ndakupi monyatsotifambisa kuti zvakamira sei yes yes and um, as i was saying pamusoro pabishop kuti we need time yekumbotaurawo eh, kuparidzirana kwakanaka but ndezveshoko ndezvekusimbisa munhu wemukati we need to have maconversations about um, kana zviri zveadministration for example eh, chairman hafanhu ungoonekwa achiparidza youth coordinator wedu tinongowanzwa vachiparidzi vachipa malectures no we need to have a conversation kuti kana iri nyaya yemuchato totombogara pasi tese totombotaura orit tozvifambisa sei kana ari chairman otombotaura kuti ah, inini vision yangu guys ndoda kuti ndiite so so so so something like that zvinhu zvekuti hazvidi hazviitwi lecture kana kuti hazvidi kuita kuparidza so the one on one platform um, the end game yayo ndeyekuti ticreate uh, this culture yekuita share uh, my ideas about where we are going or where we wish to go uh, i hope kuti um, youth yedu ichasvika pastage yekuti um, kana chairman achida kuelectwa for example eh, anosarudzwa ano, ano based on zvaari kuoffer kuti nii ndoda kuita 123 so this can be a platform yekuti we can eh, have those um, eh, presentations chairman eh, like inini i believe they have to be voted into office not kuita zvemarecommendation munogona recommenda munhu asina kana idea munhu ngaakuudze kuti nii ndoda achiva chekuti nechekuti so that there is accountability to, to, to answer your question more, more specifically uh, the end game for, for this platform eh, ndeyekuita cover that gap yekuti eh, hatina mukanaba wekuita a conversation eh, so ine chizoda kuzoti going forward kana ari chairman anenge achiuya achikuudzai ka ndo unenge eh, ndo inenge ya platform yekuti all those presentations about financial reports about what you know zvichiitwa on the one on one like you can sit with even eh, international coordinator chaivo eh, tichiinteracta navo tichijairana navo tichidididi tichitaura nawo achitombotiudzawo kuti from his side eh, what are his expectations atichinzwa because i think its us tiri kunyanya kudai dai kupita kuendesa information kwaari iwo wachimboitawo get back something like that but paconference manje the time firstly is limited secondly

Eh, vanhu vari kuuya uyo vachitaura eh, kana pane macandidates uye achitaura inini guys mukandiita chairman ndoita 123 umwoyo wachitaura then based on zvawataura vanhu woelectwa based on zvavari kuoffer so that pavanobuda muoffice mm.
yeah total understand so how do you manage the you know your personal life and the you know the responsibility of a youth member because we see sometimes you post on social platforms facebook you

elida kutobvira pavillage pa pandataura kuti muna 2017 watinoti ndanditori single and um, kana nemamwe macommitments elife um, a ah, zvinonetsa kubalanzisa especially now kuti im studying uh, im working uh, nekuzongoitawo mamwe mari haa zvinonetsa zvinotonetsa like the two don't go along zvakanakanaka so zvine zvakuda kungori wise and haa uh, and the other limitation yandinayo is the location where i am um, i think it would have been easier dena ndiri kuharare kunoku kuti ndimove from one branch to another yo zvakato the planning involved yakatooma kupfura kana dai kuri kuti ndandiri ndandiri kuzimbabwe saka ya personal life yangu i think its at conflict ne yeah, nekuramba ndichiita zvandiri kuita which is the reason which is part of the reason why um, I, i may call it a day uh, in, the, in the near future yaha zvinonetsa ha kuzvibhalansisa zvakaoma zvaka it's so demanding
mune mbabvu here chibaba pana pana bhei here apo tozivi kuti kana kuti risingo zvenyu so because people they see you initiating they wanna know munoona ona mukana akamutaura kunoti kuti mama yes you just made so you may need to share on that as well kuti zvakamira sei pane mbabvu here kana kuti
hey, kakwesheni aka ndandisiri kukaexpecta but ya yeah, I, I, i do have someone in my life but uh, with respect to leadership indakaona kunge zvinenge zvinotokutadzisa ukada unyanya uzviteedzera zveyouth leadership unogona kuzototadza kutoroora kana kutoishaya mukana wekuzombodaidai because unenge uri ku zvinoda a lot of commitment zvinotora a lot of time eh, yako so yeah in i would think kuti maybe zvinoto zvitori disadvantage kungori in committee than ungori ngori an ordinary youth
okay i also noted on your biography uh, uh, mr chobinda uh, on your biography on social platforms and all, like on facebook takanotice itetimbokuona vakaendeka

Yeah, you are right mkoma liba i am also into zvekunyora nyora uh, its just that uh, handinyanyi uh, kuwana hangu time yakawanda but its something chandino encourage and im glad kuti others are doing the same kuna ana noeo ana bright marume uh, vanoita uh, vari kuitawo right you know to my article something like its a very nice way yekuzvipresenta kuvanhu Uh, and that's what i also suggest kuti uh, kana wari international youth coordinator ngatiwaone ngavanzwike nzwike uh, you know even kuisa something pawhatsapp choseculator changonyorwawo so you know kana iri theme ngava kana you know the, the main wing yanga iri kuita e, maonline mm, service vane pawairekodha maaudio achiti theme iyi yobva yaparidzwa yoparidzwa zvosekuletwa we can't we do the same kuyouth so inini am into mm, eh, zvekushandisa zve media Uh, media either but that's why we came up with zvanana magazine and everything saka let's, let's, let's use all the available means dzatiinadzo kuti tiite ti reach out to one another ti Eh, zvekumirana kuti tichazosangana pachechi ah, you know the world is now changing pamwe covid ichange inesu for quite a long time saa zvekuzosangana zvekuti tichazoungana kana zvatandajaira zvekuungana takawanda ma80000 what what maybe its now a thing of the parts taka let's adapt ngatinyorei zvinonyoreka ngatirekodhei zvinorekodheka ngati let's try to use all the available available means um, handisati ndamboona any written document eh, rinenge uh, rakasainwa nayouth either youth secretary kana youth chairman uh, riri official handisati amen kana kuti nyaya yekutiwo ndinongopesana nazvo but let's use all the uh, platforms available platforms to, to reach out there yeah. kana ungosenda audio tichitonzwa kuti chairman ataura zvakati Eh, kana iri conference hamheno kwaichaitirwa gore inori but let's start having those discussions ngatitange kutotaura but zvichitaurwa zvichinzwikwa kuti zvataurwa nachairman zvataurwa nasecretary wemayouth zvataurwa nacoordinator coordinator ngawaengage more nesu let's tijairane kwete uzongowazira kuconference for most of the people ano ah, let's use whatsapp whatsapp haina limit facebook haina limit zoom haina kana ungoisa zoom wongoti guys ngatijoinei zoom tiri kutaura nacoordinator nhasi mayouth ojoina chero wakasateererawo zvatinee tiri kutaura but vaisa effort kudaro vanhu vanofila kunge eh, tiri part or tiri kunzwika you get what im saying but we are not utilizing all those saka kunyora mabhuku its another thing you can write eh, writing stuff eh, down its another good way yekuti eh, vanhu vangu vachiita eh, here your your zvamuri kuda kutaura you can record and all that so it's something that i believe in and i'm happy kuti mamwe mayouth ari kuita join in as well
okay okay i have another question that i want to ask uh, zvakamira sei kuti munoshanda kunobikwa ivava nechurch doctrine yedu how are you balancing it like because i know there are always going to be criticism especially on that because our church as a whole we do not uh, take alcohol we don't partake of it eh, imi motoshanda kubrowery muchimbotesta tinombona mapikisi enyu mumobuda makabata wawa ino zvamunei muchinyora zvenyu masetas no how do you balance it the criticism from the church and you know your work how do you do that

ya ndinotonwa um, i know kuti there is um, um, an episode that is coming uh, to the one on one show ichange chiita feature maprofessionals ma, ma ari controversial eh, maprofessions ari controversial for example izvozvi zvanana madoctor Eh, maloya watinoti e eh, inini im achemist and kunwa and ndotonwa and i do so eh, with uh, no guilty conscience eh, ndozviita ndisingazvipe mhosva and by kunwa kwandoita like i said kuti im in the quality control department ndoshanda mulab tichitesta kuti um, is this testing wekuita lab test as well as testing wekuita tekesip Eh, like tinoproducer zvakaita sanana jini jini ino chakatokosha pajini is not even the, the alcohol the eh, content but it's actually the test profile so yeah ndotonwa but um, i think confusion or inoita kuti zvive controversial ivhesi yekuna wana wakorinde 610 ye inotaurwa kuti nevanosinwa doro uh, people read it in shona in my opinion uh, otherwise dai riri rechirungu kjv you'd find you'd see kuti pari kutaurwa zvedrunkedness eh, dai kuri kunzi vanosinwa dora havagari nhaka yoshe wamwari po haanga haimboendi kudenga timothy haamboendi kudenga nokuti tim, uh, eh, po akarekomenda timothy kuti anwe wine asi anoti anwe shoma achitota sadhakwe kuri vatange nealcoholic eh, content iye po wacho pana wana wakorindo 11 um, achitaura pamusoro petafura yechira ye iro chashe eh, anototaura kuti vamwe wenyu wari kubva wauya wari kubva wada kudhakwa vachinwa pamukombe kuri kududzirwa kuti waini iyoyo yaidhaka dayanga isingadhaki rikawa dayanga iri ngori nanaukaholic wine kwaisataura zvekudhakwa because even if ukanwa 10 liters dzenanalcoholic wine haudhakwe but po chaari kurambidzira vanhu kurwisana nekuita pressure pakunwa mukombe kuti vamwe vari kuda kubva wadhakwa kurova tiyaidhakwisa ukaiwanza so handioni zvine mhosva kwandiri because handinwire kudhakwa besides its uh, part of my job i do it on the basis yezvebasa ndine ndotoita ndichishanda so i do so without any guilty uh, feeling or handinozviita nemwoyo wakachena asi they will be a debate or a discussion uh, that is coming on the one on one show i'm sure uh, if god permits maybe ndikawana a chance i will share more with other professionals as well because i think the youth uh, or the doctrine rechurch definitely line malimitations to one's career prospects like for example kuita doctor ini ndangozvitadzawo because ndakashaya mapoints anokwana but otherwise ndozvataingotaurawo tiri vadiki i think its okay ikange iri profession eh, inini hangu personal hazviafekte kutenda kwangu
yeah, yeah, totally understand so tipei tinzwe mavo ndimi muri muzvinhu izvi muri kusagara nezvemacriticism here are you facing any criticism uh, concerning the youth uh, as a whole the youth sector because we hear kuti tina majudha edu atinotoziva ka kuti people may say that uh, it's satanism and all Uh, what are the criticism that you are encountering, hindrances uh, concerning the, the, you know the vision of the youth magazine or at least uh, Apostolic Faith Church on Campus? Eh, muri kusangana nezvipi zvamusangana nazvo munoti ah, izvo amanaka zviri kundikanganisa ndiri kuzomona mandakamira zvangu kana kuti ndiri kuzongobatsirwa naumwe vanhu but this and that you know is hindering the life journey can you just share on that as well ya ichokwadi criticism inini hangu ndoitora in the positive sense thats how we can improve tikange tichioneswa kunzi apa pakashata apa tikutadza but the response generally ah ya and zvinotondirwadza kuti some of the youth members ndo vanotocriticize more than vakuru vakuru vanototikurudzira but mayoung eh, eh, believers ndo vatori against the idea yekuti tiite platform izvezvi zvetiri kutaura you and me eh, hapana uh, weare just having a normal conversation uh, which is good because eh, zvandiri uh, kutaurawo maybe zvichabatsira vamwe plus nekuchengeteka kweinformation youtube you can put something chinogara chi, chi, chi, there for for other people vachazouya kuti vangu vachiona rather than kuti tizongoite zvatoita kunzwa nzi eh, vamugodhi kwangu navamugodhi kwangu nani kuti tizoti waimboparidza oti chii hatina chatotombonzwa kwangu nambuya krarisi waiimba oti chii hatina chatinomboziva you get what im saying so ya tinocriticizwa vamwe vari agenesi kuna vamwe vari traditional wajaira zviri traditional eh, vanoti e, criticize nemajudha chaivo chaivo kumayouth variko vanozviti majudha vanoda kutoti eh, crusher but ha ah, inini mm, hazvindiaffect hazvo because i take criticism in the positive sense yekuti zvinotondiita kuti tiimprove uye tipfurire mberi Given a chance,
would you take or accept the role yekuti mumbotungamira youth at one day let's say maroora tobva tati mdhara da kuti mumbote coordinator kana kuti muite advisor munotora here offer or zvirimo here maplans enyu kuti rimwe day muzomboitawo advisor or zvatoperera ipapa musati maroora
the year was 2017 that was my year zvekuti dai kuri kuti ndakawana mukana wekuleader the year was 2017 or 2016 2017 i was so flexible as i said earlier on ndandisiri kushanda ndandisiri kuchikoro ndandisiri murelationship so i think that was the best time of my life yekuti ndinge ndichiita dedicate my myself to youth leadership which is I, what i did at the village level but now kuri kunzi kwana mukana yekunzi ndiite lead youth uh, at any level even at international level i can't now because of macommitments andanawo nepesi chaiyo chaiyo haa ndakura handicha handisisina simba randaiwa naro ndichiri mudiki however um, what i can do or what i hope infact pandakaitwa rmc represent dai takakurumidza kunzwanana kana kudai takapindirana pamatargets edu nekwatandiri kuenda ka eh, that was a very good uh, post for me and i was going to do zvese zvanandichisuggest about youth fellowship i was going to implement it e, kuri kuti ndakapiwa the that mandate inini i feel like im more useful ndikange ndiri kushanda from if i can lead e, izvo zvanana magazine its actually leadership ndine vanhu vekutoti ndikati ngatiti chakati kavanogona kuchiita because of eh, kuti ini ndadaro like kainfluence kadiki hako but karipo there is some sort of influence yandinayo yekuti eh, zviri ngoroma ndiri zvekuti i can

hameno tanenge achinzi chii tagara hedu tine maadvisors saka advisor wandiri kutaura ndeyekuti or maybe a strategist someone who can assist uh, uh, the committee or who can work with the committee ndichiita sort of kuita uh, give advice something like that that opportunity kuri kunzi ikaita arise i think that's what i can ex, uh, accept but as for zvekuita chairman kana kuita ha ah, im past that stage i did my part ndakatungamira youth pa ndikasvikawo pandakatenderwa namwari ezvino ezvo handichakwanise kunge ndichidaro but that advisory part or zvese zvanandisuggesta kuri kunzi there is a post inokwanisa kunditi ndishande nemacommittees or necommittee kuti waite zvandiri kusuggesta kuti zvinoitwa

and you, you can see the money why and you, you're very ready to ask you, you know to answer all of these questions but before you go just give us a glimpse yechimanyika so because tinazonzi mhuri wasu mumbototaurawo mukubhuyawo ngechiwasu musati maenda mungotipawo vantuma wedze mungotaurawo takasika kuti vati unofarira chirungu maenda kubhuya mungosanganisawo netushoma tingoswa kuti hamuna kurasa chirudzi cheiko makabva maenda kubhuya mungotaura kuti warisiya vamwe wese arisiya ngaana pfuna vana mhai wanga ana baba wese vakadini anofara here mangoti taura nezvazvo musati maenda munongotipo like that thank you so much I, uh, ah, i really appreciate you having you at the show ingotara kuti mafinal close twenty tisati tavharisa ichini ichi ichi zimagazeti
Ah, thanks guys. Yeah, I really appreciate even inini ah nda ndanetsa mange muri kuita kundirosta. Bya ndiri samanyinga chaiye chaiye akakwenenzverwa. ine nywandawo maita hanu e, tanga tiri tetse turubhuya nyaya yeyouth fellowship e, ndingotenda fani mwoyo wangu urufara kuti e, ndaona kamukana kekuti tinge turubhuya e, mwari arambani mida youth ikaramba irupfurira mberi e, mwari akukomborerei pachivanyika hapana v eh, ndoma basics hapana v eh, panongorina w wanhu tinoti wanhu kwete vanhu that is the, the, the basic rule eh, saka pana vapa ipai mukangoisa w then matova mato good to go nechimanyika thank you so much guys i appreciate

I'd like to thank myself as well. Kaka, ah, this cover goal was natural at all. I just want to thank myself as well, you know, for being part of the show. Eh, muchangondombirawo maoko muri kudzimba kwenyu ikoko eh, michingotaura kuti ah, chinhu ichi chaitawo zvakanaka. The day that we've been waiting for just came to an end. I want to thank you all guys. I want to thank you. Much love. Just go and subscribe to the YouTube YouTube channel. Mungoitawo share on Facebook. Muchingoitawo make sure kuti vanhu vasaziva malinks zviyo zvinoitika kuma YouTube. tikuto zvakamira sezvakamira sinandita just want to thank you all thank you so much yeah, thank you ndiyalibonga lonke i thank you all for time yatava tese nezvataita neinterview yomukomana ya zvanga zvakanaka nakuti hamusavavare zvenyu nezviri kuitika kubackground ndo zvazvakangofanira kuti zviitike hatikuona yo zviri kuitika kubackground zvazivati tizi dara saka ndakutendai muve nezuva rakanaka thank you thank you love you all goodbye goodbye goodbye wana musoro pangu talent goodbye i'm out liba ah, thanks baba misa chirina thank you netime yenyu yatashaya tese ndatenda mdhara out